Bonjour, e schéine gudde Mëtteg, Dir Dammen an Dir Hären. Ech entschëllege mech fir dee Retard, mee et war fir eng gutt Cause, well ech hunn den Äre Journalistekolleeginnen a kollegen, déi mech an der Chamberdier erwaart hunn, hunn ech wollten Och Äntwerte ginn, déi se no der Chambersitzung vun der Familljekommissioun gefrot hunn. An dofir hunn ech déi fir d'éischt beäntwert, éier ech heihinner komm sinn. Da wësst Der also, wou ech war. Et war net, datt ech vergiess hat, dës Pressekonferenz ze maachen. Sinn also frou, ech hat se gesinn un der Pressekonferenz, déi ech virgesinn hat, eigentlech um nom leschte Regierungsrot virum der Summervakanz ze maachen, fir e bëssen zréckzekucken op dat, wat mer gemaach hunn, fir en État des lieux e bëssen ze maachen a fir Är Froen ze beäntwerten, déi Der hutt, nodeem Der déi éischt aacht Méint dës nei Regierung observéiert hutt, kommentéiert hutt, an duerfir hunn ech gemengt, wär esou eng Summer-Pressekonferenz dat Richtegt an deem Kontext. Ech hunn Iech och, a besonnesch well Der och elo nach e bëssen hei ongewollt gewaart hutt, hunn ech Iech eppes matbruet, wat Iech dierft grouss Freed maachen. No jorelaange Revendicatioune vun de Journalisten huet d'Regierung decidéiert, genau sou wéi ech dat am Januar bäim Neijooschdagspatt vun de Journalisten zesumme mat der Madame Minister Margue annoncéiert hat, hunn ech haut de Gesetzprojet iwwer e gesetzlech verankert Informatiounszougaangsrecht vun de Journalisten an der Chamber deposéiert. Net datt ech mengen, datt an der Vergaangenheet et keng Informatiounen goufen, mee datt mer dat nach versichen ze verbessern, esou wéi ech selwer versicht hunn d'Kommunikatioun iwwert déi Méint ze verbessern. Et ka sech ëmmer nach verbesseren, mee et ass e grousse Schrëtt, iwwert dee laang an der Vergaangenheet geschwat ginn ass. Wéi ech d'Responsabilitéit vun de Medien iwwerholl hunn, hunn ech gesot, mir wäerten dat elo Ëmsetzen. Mir gingen dat konform maachen och zu verschiddenen internationale Konventiounen. Dat Recht gëtt also elo an d'Gesetz ageschriwwen an domatter ass och dat Verspriechen, wat ech am Januar gemaach hunn, agehale ginn. Déi lescht Méint, Zënter de siwwenzéngten November, wou ech d'Freed an d'Éier hunn, dës Regierung ze féieren, waren intensiv, se waren interessant, se ware resultatorientéiert a mir hunn esou munches erreecht, och dank engem gemeinsame Wëlle vun alle Ministere vun der csv an der DP, dee Koalitiounsprogramm am nämmlechte Geescht ëmzesetzen, dee Geescht, an deem mer d'Négociatioune geféiert hunn a mat deem mer, géing ech soen, vum Januar un wierklech intensiv geschafft hunn. Ech géing soen, déi éischt zwee Méint, November, Dezember, hu besonnesch déi nei Ministeren sech e bëssen un hir nei Ämter misse gewinnen, se hunn hir Ekippe missen op d'Been stellen, mee vum Januar un bis haut hu mir als Team, als Regierungsteam vun csv an DP Substantielles op de Wee bruet, an dat esouwuel international wéi national. Wann ech international soen, an dat gëllt och fir mech als Premierminister, wou ech wierklech gutt drop oppassen, datt ech vill zu Lëtzebuerg sinn a mech hei ëm d'Regierungsaarbecht ka bekëmmeren, weess ech awer och, datt déi schwiereg geopolitesch Situatioun an déi vill europäesch Reuniounen an international Reuniounen vun de Staats a Regierungscheffe verlaangen, datt d'Stëmm vu Lëtzebuerg an der Welt gehéiert gëtt. Selbstverständlech hunn déi Reuniounen, déi ech an der UNO, an der Europäescher Unioun an elo kierzlech an der NATO hat, haten e ganz staarke Fokus op d'Ukrain, well et, Fir eis wichteg ass, dat d'internationaalt Recht an d'Organisatioun vun Europa an der Zukunft net kann duerch Gewalt determinéiert ginn, mee nëmmen duerch Gespréicher, dat mer d'Rechtstaatlechkeet, d'Mënscherechter, d'Fassong wéi mir mateneen liewen, déi decidéiert sech och an der Ukrain. A wa mir zouloossen, datt een einfach kann e Land iwwerfalen, an da kritt en nach gesot, ma dann hal e Stéck vun deem Land, da gi mer wesentlech Prinzipien op. An duerfir hu mer eis zesumme mat eise Partner an Europa esou vill ëm déi Ukrain-Fro bekëmmert. Et ass duerfir, wou mer decidéiert hunn an dëser Regierung och eis Ausgabe fir Sécherheet ze stäerken, zesumme mat eise Partner an Europa an an der Welt. Et ass duerfir, wou mer mengen, datt déi transatlantesch Allianz wichteg ass, well d'Europäesch Unioun an d'USA si nun emol eemol staark Demokratien, Kanada och, a wa mer als Demokratien Zesumme stinn, nëmmen da kënnen mer d'Rechtsstaatlechkeet och assuréieren. An duerfir louche mer esou vill un deene Sujeten och an deene Méint, an dat hu mer mat vill Elan gemaach. Wichteg war mer och a menger éischten Amtshandlungen, well ech weess, datt e klengt Land nëmmen erfollegräich ass, wann et gutt Relatioune mat senge Noperen huet, fir, déi eenzel Kollegen an der Europäescher Unioun besser kennenzeléieren. Duerfir hunn ech och vill op doropper Wäert geluet, och aus der Geschicht wëssend, datt wa Lëtzebuerg net Member wär vun der Europäescher Unioun, vun der NATO, vun den internationale Finanzinstitutiounen, da wär Lëtzebuerg haut net dat, wat mer sinn. Doropper kënnen mer stolz sinn. Mir duerfe verlaangt dat och vum Regierungschef, datt en sech mat ganz vill Energie, mat ganz vill Engagement och dofir asetzt. An dat hunn ech gemaach mat eisen Nopere, mam Benelux, mat Irland, mee och mat enger Rei anere Kollegen an der Welt. An ech hoffen och, datt deen nächsten amerikanesche President oder Presidentin och d'Importenz vun den transatlantesche Relatioune weider gesäit. Dat ass wichteg, wéi gesot, fir datt Europa net a sengem Eck sëtzt, mee dat gemeinsam Intérêt vun der Geopolitik gemeinsam mat Amerika diskutéiert ginn, mat engem staarken, souveränen Europa. Duerfir hunn ech mech och abruet an déi Diskussioune ronderëm d'Besetzung vun de Spëtzepositiounen, an Europa un der Suite vun den Europawahlen, Europawahlen, déi jo och an der éischter, am éischten Hallefjoer stattfonnt hunn, wou ech nach eng Kéier frou sinn ze gesinn, datt d'Parteie vun der politescher Mëtt déi Wahle gewonnen hunn an datt och aus där politescher Mëtt eraus déi, Kandidaturen entstane sinn, déi an Zwëschenzäit och zum Deel vum Europäesche Parlament approuvéiert gi sinn. Engersäits hunn ech am Numm vu Lëtzebuerg de sozialistesche Kandidat, den Här Costa, ënnerstëtzt, fir President vum Europäesche Conseil ze ginn, an ech hunn d'Madame von der Leyen, d'Chrëschtdemokratin, ënnerstëtzt, fir Presidentin vun der Europäescher. Kommissioun ze ginn. An am Kader vun den Nominatiounen, déi nach musse geschéien, hu mer jo och d'Propositioun ënnerstëtzt fir déi estesch Ministerpresidentin, déi zënter e puer Deeg dann elo demissionéiert huet, fir déi Haut-Commissaire, Haut-Représentant fir d'Aussepolitik ze maachen. Domatter ass also eng Spëtzepositioune besat ginn aus der politescher. Mëtt eraus an ech mengen, dat ass gutt fir d'Zukunft. Ech hunn och all deene gesot, datt niewent der Wichtigkeet vun der Geopolitik an der Ukrain et och wichteg wär, datt Europa e kompetitive Kontinent wär, dat heescht e Kontinent, op deem, Aarbechtsplazen entstinn, e Kontinent, e Kontinent, deen, e Kontinent, op deem mer et fäerdeg bréngen, par rapport zu Amerika a par rapport zu China och ekonomesch eng Roll ze spillen. Ech brauch e giffe Schluck Waasser. Dat ass wann een esouvill schwätzt, da kribbelt dat beemol am Hals. Déi Kompetitivitéit ass also en e wichtegen Deel fir ganz Europa, och de Bannemaart. Dofir war et och mäi Wonsch, och am Agenda stratégique, dee mer ugeholl huet, datt de Bannemaart géing verdéift ginn. Dat ass besonnesch och wichteg fir eis vill Kleng a Mëttelbetriber, datt déi et fäerdeg bréngen, grad an engem Land wéi Lëtzebuerg, wou villes vun deem, wat mer produzéieren, exportéiert gëtt, villes vun deem, wat mer hei gebrauchen, importéiert gëtt, datt de Bannemaart fonctionéiert. An dofir wäert och an deenen nächste Méint och eisen europapoliteschen a bannepolitesche Fokus och op der Konkurrenzfäegkeet par rapport zu aneren an op dem Bannemaart leien. Ech mengen, dat ass wichteg, datt mer dat an Europa verdéiwen. An nach gëschter hunn ech an engem Gespréich mat der nei gewieltener an designéierter Presidentin vun der Europäescher Kommissioun, der Madame Ursula von der Leyen, op d'Wichtegkeet vun deenen dote Sujeten higewisen. Dat gëllt fir d'Finanzdéngschleeschtungen, dat gëllt fir de Bannemaart, dat gëllt fir den internationalen Handel. Mir dierfen net un Kraaft u Konkurrenzfäegkeet par rapport zu anere Kontinente verléieren, well dat wär net gutt fir eis sozial a wirtschaftlech Zukunft. An dat bréngt mech och zu deem nationale Volet, deen ech zënter dem 17. November an de Koalitiounsgespréicher virdrun an an der Regierung mat de Kollege konnt ëmsetzen, nämlech deen, datt Wirtschaft Soziales an déi ekologesch Transitioun matenee muss fonctionnéieren. Mir hunn an deenen éischten aacht Méint an deem Beräich Wesentleches gemaach. Mir hunn d'Kafkraaft vun de Leit gestäerkt. Dat war eppes, wou mer ugetruede sinn als Regierung, eppes, wou mer ugefaangen hunn als Regierung a wat mer och direkt konsequent ëmgesat hunn. Ech ginn net nach eng Kéier an all déi Moosnamen a, mee ech wëll se an engem generelle Kontext gesinn. Mir hu substantiell d'Steierlaascht vun de Leit reduzéiert, andeem mer ëm 6,5 Indextranchen de Steierbarème ugepasst hunn, datt mer, an dat ass och extrem wichteg, steierlech Entlaaschtunge virgesinn hunn fir Allengerzéier, fir Wittleit, a wat also eng Thematik beäntwert, déi zënter Joren an der Diskussioun war, wou mer ugetruede sinn a mir hu gesot, mir maachen eppes fir d'Steierklass 1 A a mir hunn de Projet de loi, Esou wéi versprach virum Summer op de Wee bruet. Mir hunn also méi Kafkraaft fir d'Leit erreecht. Mir hunn och eppes gemaach fir déi Jonk besser z'ënnerstëtzen. Dat war e Sujet dee mer extrem um Häerz louch, deen eis als Regierung extrem um Häerz louch an och do hu mer geliwwert. Mir hunn zum Beispill eng steierlech Exoneratioun bis zu 1.000 Euro bei Primme gemaach, also e bëssen eng Hëllef fir de Start an d'Liewen deene Jonke ginn, déi schaffe ginn, fir jonk Talenter, fir jonk Salariéen, datt se manner Steiere bezuelen an domatter méi. niewent der allgemenger Reduktioun vun de Steieren och méi Moyenen hu fir hiert Liewen an Onofhängegkeet ze gestalten. An et weess een, datt ee grad am Ufank vum Liewen, wann een ufänkt mat schaffen, d'Pai ass méi kleng, et huet ee vläicht Kanner, datt een do méi Sue brauch. Dat war eist Zil, dat hu mer erreecht. Dat war eng staark Sozialpolitik an eng staark Finanzpolitik zugläich. An ech géing an deem Kontext och wëlle soen, dat betrëfft déi Jonk, betrëfft och déi manner Jonk, mee virun allem déi Jonk, dat dass och vill dru geleeën huet, fir datt ee géing d'Zënsen, déi ee kann ofsetze bäi Immobiliëprêten, datt dee Montant, deen ee kann ofsetzen, erhéicht ginn ass. Och dat ass eng wesentlech Erliichterung fir déi Jonk, niewent deene steirleche Moossnamen, déi se kréie bäi hire Paien. Méi Kafkraaft, méi Ënnerstëtzung fir déi Jonk, méi Wunnraum an Ënnerstetzung fir de Bausecteur. Eppes Drëttes, wat mer also och innerhalb vun den éischte sechs Méint op de Wee ginn hunn, duerch eng intensiv a formidabel Kooperatioun tëscht ville Ministeren an hiren Ekippen. An ech wëll dat iwwregens generell soen, et ass net nëmmen, datt mer en Esprit d'équipe hunn, men och en Travail d'équipe. A beim Logement huet een dat ganz gutt gesinn. Et ass net e Premierminister eleng, deen do eppes mécht. Dat mécht ee mat enger Equipe. An ech kann Iech soen, des CSV-DP-Equipe fonctionnéiert. A beim Wunnraum war dat besonnesch visibel, well ganz vill Ministèren Concernéiert waren a well mer och wollten, och ech als Regierungschef, datt dat net just d'Aufgab vun engem Ministère wär, neen, dat ass eng kollektiv Saach an duerfir hu mer och fäerdegbruet verschidde Saachen ze maachen. Mir hu Saache gemaach fir de Bausecteur selwer, Dir kennt dat, Chômage technique a Chômage partiel, mee mer hunn och versicht eng, géing ech soen, historesch Modifikatioun ze maache vun der Fassong, wéi mer u verschidde Prozeduren uginn. Fir mech zielt dat Wuert Simplification administrative net vill, well dat gëtt scho ganz laang gebraucht. Ech hätt gäre konkret Moosnamen, wou et spillt. An hei hu mer konkret Moosnamen. wou et spillt, an duerfir hu mer bäi de PAG, PAP-Prozeduren Ännerungen agebaut. Mir hunn de Silence vaut accord etappeweis op de Wee bruet. Mir hunn d'Digitalisatioun vun de Baugeneemegungen op de Wee ginn. Alles dat also, fir datt méi Wunnraum entsteet, allgemenge Wunnraum, mee selbstverständlech och Abordabele Wunnraum, dat maache mer zesumme mat dem Privatsecteur an do lafen och éischt Pilotprojeten elo un. Mir hunn also eng staark Sozialpolitik, Kafkraaft, déi Jonk, Wunnraum. A well ech jo ëmmer erëm, an dat kennt Der, an deene leschten, zënter datt ech eigentlech Politik maachen an och an dëser Regierung, ëmmer gesot hunn, Economie, a Soziales ootmen zesummen, well nëmme wann een eng staark Ekonomie huet, kann ee Sozialpolitik maachen, nëmme wann een eng staark Ekonomie huet, gutt Betriber huet, da kann een déi gréng Transitioun finanzéieren. Duerfir hu mer och dès le début an dëser Koalitioun eng wirtschaftsfrëndlech Politik gemaach. Wirtschaftsfrëndlech Politik Kompetitivitéit, dat ware Wierder, déi een a verschiddene Kreesser mol net méi huet dierfe soen, mä et geet jo drëm, datt mer gutt Aarbechtsplazen hunn, datt déi Betriber Suen hu fir ze investéieren, datt se modern bleiwen, datt se innovativ bleiwen an datt se kënne Leit astellen a gutt Paie bezuelen. Duerfir hu mer Moossname geholl, déi a priori schwiereg sinn, mee déi eis mëttel a laangfristeg dee Wuesstum bréngen, deen eist Land brauch. An duerfir hu mer zum Beispill d'Betribssteier, setze mer jo d'nächst Joer vu 17 op 16 Prozent erof a souguer bäi klenge Betriber vu 15 op 14 Prozent. Duerfir hu mer, well mer de Finanzsecteur esou wichteg fannen, dee wëlle weider ausbauen, dovunner hänkt e groussen Deel vun eisem Wuelstand of, duerfir hu mer d'Taxe d'abonnement, ofgeschaf op den aktiv geréierten ETFen, also Exchange Traded Funds, well mer wëssen, datt do nach net vill Aktivitéit leeft. Mee wa mer dat maachen, da kënne mer och par rapport zu anere Finanzzenteren do eng Aktivitéit opbauen an déi brauche mer, wéi gesot, fir datt Lëtzebuerg eng zolidd Finanzplaz hält an domat eisem Land och weiderhi gutt geet. Duerfir hu mer och aner Saache gemaach, wéi zum Beispill eng Primm ageféiert fir, oder nei steierlech Moossnamen ageféiert, wa qualifizéiert Leit aus dem Ausland op Lëtzebuerg kommen, déi éischt Joer wou se hei sinn, well mir sinn a Konkurrenz mat London, mat Dublin, an datt déi Leit net alleguerten do schaffe ginn, mä och datt mer qualifizéiert Leit bei eis kréien, hu mer duerfir eng extra steileg Moosnam fir Impatriéeën proposéiert fir d'nächst Joer. Ech ginn Iech just dat Beispill, fir Iech ze weisen, Mir wëllen, datt zu Lëtzebuerg Aktivitéite ginn, fir domat eise Wuelstand, eise Sozialstaat ze erhalen. A mir kucken och do, och virun allem och no klenge Betriber, An duerfir hu mer och nei Regelungen diskutéiert, zum Beispill d'Saisons, d'Saisonniers-aarbechter, déi an der Landwirtschaft, am Geméisubau an esou weider noutwendeg sinn, datt déi méi flexibel kënnen agestallt ginn. An do hate mer och ganz gutt Gespréicher iwwregens mat dem Secteur an den zoustännege Ministeren. Och dat ass wichteg. An dann gouf et e gréissere Changement, mengen ech, och an der Klimapolitik. Fir eis ass Wirtschaft, Soziales, ekologesch Transitioun extrem wichteg. Mee Klimapolitik wëlle mer eng Politik, déi d'Leit mathëlt. An duerfir hu mer gekuckt, datt mer à la fois déi Klimabonussen, Wunnen a Mobilitéit, weiderféieren, mee datt mer se méi Sozial gerecht maachen, datt net jiddwereen onbedéngt dat selwecht kritt. Duerfir hu mer awer och finanziell Hëllefe virgesinn, fir d'Leit engersäits, mee och fir d'Betriber, déi an déi digital an ekologesch Transitioun investéieren. Dat kascht ganz vill Suen. Mir wëllen dat Pushen, mir wëllen dat accéléréieren an duerfir hu mer déi finanziell Hëllefen augmentéiert. A mir hunn och de PNEC, den nationalen Energie a Klimaplang, à jour gesat. Mir halen un de groussen Zilsetzunge fest, mir amelioréieren e bësse fir méi schnell zu deem zu där Quantitéit vun erneierbarer Energie ze kommen, déi mer gären hätten, mee mer huelen och do déi Saach eraus, déi dës Regierung fonnt huet, datt se ze wäit géing ginn, wéi zum Beispill, datt mer de Verbuet bei fossillen Heizungen ofgeschaf hunn, mee Mir wëllen duerch Berodung a finanziellt Ënnerstëtzung d'Leit fräiwëlleg derzou bréngen, datt se déi richteg Equipementer fir d'Heizung vun hirem Haus kafen, déi energiefrëndlech a klimafrëndlech sinn. E wichtegen Deel vun eisen dach awer kuerze sechs Méint, mee wann ech dat do alles héieren, mengen ech wär schonn dräi Joer am Amt, war och dee ganze Fokus op d'Kanneraarmut, wat e Problem ass, dee mer um Häerz läit, deen och menge Kolleegen an der Regierung um Häerz läit an deen an deem Sënn mer vläicht anescht upaken, datt mer méi mierken, datt et wierklech eng transversal Approche noutwendeg mécht, datt mer och méi sozial gerecht, méi sozial cibléiert mussen hëllefen an net einfach jiddferengem alles ginn an domatter mengen, de Problem an de Grëff ze kréien. Mir hunn eis bekëmmert ëm déi Schwaachsten an der Gesellschaft an dofir wëll ech just drun erënneren, datt nach eng Erhéijung vun der Allocation de vie chère decidéiert hunn, datt mer d'Prime énergie verdräifachen an datt mer och eng Upassung maachen zum Beispill vun der Subvention de loyer fir Stéit mat Kanner, well mer och grad wëssen, datt de Logement e ganz wichtegen Deel ass vun der Aarmutsbekämpfung. Mee bal am beandrockendste fannen ech, datt mer net nëmmen d'Allocation de vie chère erhéicht hunn, mee datt mer och gesot hunn, datt mer déi an Zukunft wëllen automatesch ausbezuelen, well mer festgestallt hunn, datt e groussen Deel vun de Leit, bal d'Hallschent vun de Leit, déi se eigentlech kënnte kréien, se net froen oder net wësse wéi dat geet, hu mer gesot, mee da kommt mer dréinen dat ëm. An dat ass fir mech erëm eng Kéier de Beweis, datt Simplification administrative net e grousst Schlagwuert ass, mee ech ëmmer gären do wou et noutwendeg ass kucken, datt mer dat ëmgesat kréien. An hei hunn d'Ministeren zesummen also e System en place gesat fir souwuel d'Allocation de vie chère wéi och d'Prime énergie fir Revisempfänger, datt déi automatesch, duerch d'Fortschrëtter vun der Digitalisatioun ausbezuelt ka ginn an domatter, mengen ech, hu mer e grousst Stéck um Wee gemaach, fir d'Kanneraarmut ze reduzéieren. Dat selwecht gëllt iwweregens generell fir de Prinzip vum Once Only. Wann een all Kéiers muss dem Stat alles matdeelen, dann ass et komplizéiert, datt de Staat alles weess. Wa mer awer soen, wann Dir eng Kéier Är Donnéeë ginn hutt, mat Ärer Autorisatioun selbstverständlech, datt déi Donnéeën och vun anere kënnen verwäert ginn, dann erlaabt et eis besser, fir déi noutwenneg Leit, déi dat brauchen, fir déi Leit, déi dat am noutwendegste brauchen, fir déi och ze erreechen. An dat hu mer, wéi gesot, mam Prinzip vum once only gemaach. Dat gëllt besonnesch an der Kanneraarmut, mee dat gëllt och generell. An duerfir huet, hu mer jo och als Regierung de Projet de loi iwwert de once only Prinzip beim Stat, wat e groussen Digitalisatiounsprinzip ass, déposéiert. An ech hoffen, datt deen da ka geschwënn vun der Chamber approuvéiert ginn. Dir wësst, datt och d'Sécherheet e wichtegen a grouse Punkt ass, well wann ee wëllt gutt zesumme liewen, da muss een och sécher matenee kënne liewen. Et brauch een eng staark Ekonomie, et brauch een e staarke Sozialstaat, eng ekologesch Transitioun, mee dat Ganzt fënnt an engem Rahmen statt. An ee vun eise grouse Wënsch als Regierung ass, datt mer, Fräi a friddlech mateneen zesummeliewen. Dir hutt a ville vu menge Rieden dat Wuert respektvoll emfonnt, an dat läit mer ganz um Häerz. Dat läit mer um Häerz am politeschen Dialog mat alle Kräften, dat läit mer och um Häerz an eiser Gesellschaft. An dozou gehéiert natierlech och, datt een d'Gesetzer, déi e Land sech gëtt, och respektéiert ginn. Duerfir. hu mer och an deem Beräich schonn direkt eng Rei Moossnamen, déi mer annoncéiert hunn, och schonn a Gesetzprojete fléisse gelooss. Engersäits e méi effikasse Platzverweis, eng e Verbuet vun aggressiver Mendicitéit. Mir hunn decidéiert, datt mer d'Promotioune bäi der Police vun neie Poliziste vun 160 op 200 erhéijen. Mir hunn och déi zwee Pilotprojeten ugefaangen, fir eng lokal Police innerhalb vun der Police grand-ducale. E puer Beispiller och do, fir ze weisen, datt e séchert Lëtzebuerg e Lëtzebuerg ass, un deem mer schaffen. An natierlech gehéiert zu där Sécherheet och dee Volet, deen ech am Ufank ugeschwat hunn, eis Engagementer um internationale Plang, souwuel bilateral vis-à-vis vun der Ukrain, mee och méi generell, fir eis Obligatioun innerhalb vun der NATO méi solidaresch och ze maachen, dat heescht, datt mer also iwwert déi nächst Jore pro Joer méi wäerten ausgi fir Verteidegung, wéi dat bis elo de Fall war, well et geet ëm eis Sécherheet, et geet ëm eis Fräiheet, a Fräiheet a Sécherheet ootmen enk mateneen zesummen. Et gëtt keng Fräiheet, wann ee an Onsécherheet lieft, an et gëtt och keng Sécherheet awer an eisen Aen an der Demokratie, wann een net Fräiheet huet. An duerfir muss een ëmmer kucken, datt déi zwou Saachen zesumme sech entwéckelen. An och do huet d'Press eng wichteg Roll ze spillen. An duerfir wëll ech dee Projet vum Accès à l'information och am Kontext vum Renforcement vun der Demokratie Gesinn, Dir als Journalisten huet eng wichteg Aufgab an der Demokratie an ech wollt Iech och Merci soe fir déi Kooperatioun. Jiddwereen huet säi Rôle, deen een an deen anere kuckt op een an deen anere, mee fir déi Kooperatioun an deene leschten aacht Méint, ech hunn Iech oft nogelauschtert, heiansdo hutt Der mer gesot, datt verschidde Saache kënnte verbessert ginn. Ech hunn dann ëmmer versicht, datt dat och ging verbessert ginn. An ech freeë mech och drop an den nächste véier an e hallwe Joer, well esou laang dauert am Prinzip eng Koalitioun, esou laang dauert eng Legislaturperiod zu Lëtzebuerg. An déi wëlle mer an deem dote Geescht ënnert de Koalitiounspartner, mat de Leit alleguer an och mat der Press maachen. An duerfir, et waren, wéi gesot, intensiv Méint, mee mir hu vill erreecht, mir hu vill annoncéiert, mir hu vill erreecht a mir fueren an den nächste véier Joer esou weider, wéi mir an den éischte sechs Méint ugefaangen hunn. Voilà, elo beäntwerten ech gären Är Froen. Ech muss och soen, datt ech menge verschidde vun deene Saachen, déi mir decidéiert hunn, och herno nach ausgedeelt kritt, dann ass dat méi einfach, dat alles ze suivéieren. Mee ech wollt et e bëssen an e Kontext setzen. Et ass vill am Koalitiounsaccord. Mir hu villes schonn ëmgesat. Mir wäerten intensiv domat weiderfueren, fir Lëtzebuerg fir d'Zukunft ze stäerken. An elo beäntwerten ech gäre Froen.
Jo, eng Fro, déi der. Ass de Mikro? Jo, okay. Eng Fro, déi der scho méi dacks héieren hutt, mee déi ech nach eng Kéier stellen, ass déi, Christophe Hansen oder Nicolas Schmit, wësst der do méi? Dir hutt jo d'Personalien och ugeschwat an Europa.
Ech hunn éischt Gespréicher an deene leschte Woche mat der Madame von der Leyen geféiert. An d'Prozedur ass esou, datt d'Madame von der Leyen elo nolauschtert, den Tour e bësse mécht vun den europäesche Regierungscheffen, och fir ze kucken, wien wéi eng Personnalitéite wëllt do an d'Course schécken. An da iwwerleet si sech verschidde Saachen a mir féieren déi Gespréicher weider no der Summervakanz. Dat wäert Enn August oder esou sinn. An en Fonctioun vum Portefeuille, deen dann do diskutéiert gëtt, fannen och dann déi aner Diskussioune statt. Duerfir déi do musst Der Iech nach e bësse gedëllegen. Dat gëllt och iwwregens fir déi aner Länner, well ganz vill Länner hunn hir Kommissären nach net proposéiert, well mer och ofgemaach hunn eigentlech, datt ee soll déi Gespréicher fir d'éischt mat der Kommissiounspresidentin féieren, an d'Madame von der Leyen ass eréischt zënter e puer Deeg, nodeems vum Europaparlament mat engem exzellente Score, e bessere Score wéi d'lescht Kéier, ënnerstëtzt ginn ass, gewielt ginn ass. Dierf ee fannen, déi Gespréicher statt, déi verlafen an engem ganz positiven a konstruktive Geescht. An ech muss soen, ech si ganz frou och, datt d'Madame von der Leyen Déi ass, déi déi Kommissioun déi nächst fënnf Joer wäert uféieren. An ech hätt gären, datt Lëtzebuerg en e seriöen, interessante Portefeuille géing kréien, datt ni e Lëtzebuerger Portefeuille, mee deen, op deen een dann e Kandidat ka proposéieren. An dofir mengen ech, muss ee fir d'éischt de Portefeuille kennen, éier een d'Persoun drop setzt. Dir hutt gesot, si lauschtert elo de verschiddene Staats a Regierungscheffen no. Hutt Dir dann do Christophe Hansen oder den Nicolas Schmit hir proposéiert oder Äre Wonsch geäussert? Ech hu mat der Madame von der Leyen mol geschwat, wéi si sech géing virstellen, déi Prozedur ze maachen. D'Madame von der Leyen ass um gaangen, dann e Bréif erun déi eenzel Länner ze schreiwen, wéi se gesäit, eventuell wéi se kënnt d'Portefeuillen opdeelen an déi Gespréicher, déi sinn um Lafen an soulaang déi Gespréicher um Lafe sinn, wäert ech doriwwer net kommunikéieren.
Här Frieden, jo, Dir wëllt eisen Informatiounen no dee ganzen Direktiounscomité vun der Maison du Grand-Duc bis den Trounwiessel erneieren. Ee vun den Direkteren schreift och an enger interner Kommunikatioun un d'Ekipp, hie misst bis Mëtt September säi Poste verloossen. Déi aktuell Membere vum Direktiounscomité géifen en fonction vun hirem Profil nei Poste proposéiert kréien. Meng Fro ass, Wat ass do d'Motivatioun hannert dëser Entscheedung?
Dir hutt jo matkritt op Nationalfeierdag, datt eise Staatschef, de Grand-Duc, decidéiert huet, datt e géing ab Oktober de Grand-Duc héritier zu sengem Lieutenant représentant ernennen, wat de Grand-Duc am Virfeld mat mir beschwat hat An et ass de Wonsch vun dem Haff a virun allem och vum neie Grand-Duc héritier, fir kënnen, wann en ufänkt mat enger neier Ekipp, déi hie ka raussichen, och seng Aufgabe voll a ganz z'erfëllen. Dat ass e bëssen esou, wéi wann e Minister genannt gëtt, dann hëlt en och e bëssen seng Equipe mat. Et hëlt een e Stéck vun de Leit, déi do sinn, an et sicht ee sech och nach e puer Leit ronderëm, déi zu engem passen, fir säi Mandat kënnen auszeüben. Et ass an deem Kontext, wou de Grand-Duc an de Grand-Duc héritier gewënscht hunn, dat géing den déi déi den Haff féieren, datt déi géinge mam Grand-Duc héritier ersat ginn, an dat wäert iwwer eng gewëssen Zäit stattfannen. Dat ass also d'Ursaach, an dat ass eng Ursaach, déi ech als Regierungschef an als een, deen zoustänneg ass fir den Haff, ka ganz gutt novollzéien. Wat bedeit dat da elo fir déi Reform? Den ënnert dem Premier Xavier Bettel gouf jo déi Reform och an d'Weeër geleet, fir d'Personalgestioun an d'Transparenz ze verbesseren. Bedeit dat elo, datt déi Reform réckgängeg gemaach gëtt, oder wëllt Dir se réckgängeg maachen? Dat huet absolut keng Inzidenz op déi Strukturen, déi vun der viregter Regierung en place gesat gi sinn. D'Maison du Grand-Duc bleift esou bestoen, wéi se am Gesetz virgesinn ass. Dat ass also keng Ännerung un de Strukturen oder un de Systemer, mä et ass fir eng Equipe dem Grand-Duc héritier ze ginn, déi hie selwer ka eraussichen. Merci.
Eng vun den Konditiounen, oder déi zwou Konditiounen, déi d'Madamm Ursula von der Leyen, also déi bestätegt Kommissiounscheffin, gesot soll hunn, ass, datt et och weiblech Virschleeg soll ginn. Dowéinst meng Fro, Sicht Dir hei och weiblech Persounen, déi sech eegnen kënnen? An gëtt dat dann net op déi Lëtzebuerger Lëscht gesat?
Éischtens emol hunn ech dee Bréif vun der Madame von der Leyen nach net kritt, mee et geet héchstwahrscheinlech an déi Richtung, datt d'Madame von der Leyen, se huet dat och ëffentlech gesot, datt d'Madame von der Leyen wëllt, datt all Land och e Mann an eng Fra proposéiert, wann ech mech net ieren, an ech si mer plutôt sécher, hat se dat och d'lescht Kéier esou gefrot, Ech ka mech just net méi ganz genee erënneren, wéi Lëtzebuerg dann als Fra proposéiert hat d'lescht Kéier, mee se wëllt also dat nämmlecht maachen, wéi d'lescht Kéier. A selbstverständlech, wann dat hire Wonsch ass, da wäerte mer dat och esou maachen.
Voilà. Yeah. Voilà de Gesetzestext dann iwwert den Accès zu der Informatioun. Kënnt Der eis do eppes ginn iwwert d'Delaien? Ech ka mech erënneren, effektiv beim Pot du nouvel an hat Der gesot, dat gi vill, dat wär vill verbonnen och mat Opwand dann an den Administratiounen, et cetera. Wéi hutt Der deen déi Problematik do geléist?
Also éischtens emol hu mer deen Text zesummen diskutéiert mam Conseil de presse an ech hunn déi Gespréicher mam Presserot extrem utile an deem Kontext fonnt. Mir hunn an d'Gesetz kee präzisen Délai geschriwwen, well een och net kann een Délai maache fir all Ufro. Eng Ufro vun enger Informatioun hänkt jo ganz dervun of, et kann een eppes froen, wat eng Recherche verlaangt, et kann een eppes froen, wat an engem Dokument ass, wou ee just d'Dokument muss ginn. Duerfir gëllen och déi bestehend Regele weider, wou jo eng Rei, déi net gesetzlech Texter, wou Délaien dra sinn. Meng Intentioun ass et, zesumme mat der Madame Minister Margue, och mam Presserot do en dehors vum Gesetz Modus Vivendien ze fannen, wéi een dat ka maachen. Heiansdo komme Froe eran, do brauch een e puer Woche bis een d'Äntwert huet. Dat ass, geet mir och esou, wann ech als Minister eppes froen, ech hätt et och ëmmer gär den nämmlechten Dag, an ech hunn oft d'Impressioun, d'Journaliste kréien d'Äntwert nach éier ech se kréien, mee d'Äntwert verlaangt verschidde Saachen. Wann ee seet, wéi vill hutt Dir am Joer 22 u Bürosmiwwelen ausginn, da kann ech Iech soen, Dat ass eng Äntwert, déi brauch méi laang, wéi wann ee seet, Wéi vill Auer sidd Dir de Moien opgestanen? Duerfir wëll ech Iech soen, Jee no Fro muss een dat e bësse kucken. An ech mengen, ech sinn honnêtement der Meenung, datt mer mat dem Presserot, mat de Journalistenassociatiounen, déi do gutt Léisunge kënne fannen. Wat hei nei ass, ass jo, datt mer en Accès Zu Informatiounen virgesinn, datt mer Dokumenter anescht definéieren, datt Dokumenter net nëmme méi en Dokument ass, wat ee muss vir, wou ee muss soen, wat fir en Dokument et ass, mee och, datt de Staat engem hëlleft, dat Dokument ze fannen. Dat verlaangt alles. Dat wäert an der Ëmsetzung guer net ëmmer esou einfach sinn, deemno wat et ass. An dofir mengen ech, muss een dat och no enger gewëssener Zäit bilanzéieren. Mee loosse mer emol de Moien de Projet de loi Deposéiert. Elo muss mol jiddwereen dee liesen. Da muss jo och déi eenzel Organer, Conseil d'État, mee och de Conseil de presse, d'Editeure, Journalisten, hiren Avis doriwwer ofginn. An da hoffe mer, datt dat Gesetz geschwë kann gestëmmt ginn. An da musse mer dat zesumme liewen. An ech mengen och, éierlech gesot, aus menger Erfahrung, déi ech elo no e puer Méint hat, datt een do och ka gutt matenee kooperéieren, wann e gudde Wëllen op béide Säiten do ass, an ech ginn dovunner ëmmer tëschent raisonnabele Leit aus, an de Gros vun de Leit si raisonnabel.
Ines Kurschat, Luxemburger Wort, Ech hätt nach zwee Froen, an zwar déi eng ass, déi Gesondheetsministesch Madame Deprez hat ugekënnegt, datt si déi Renten, D'Debatt géif no der no der Summervakanz starten, also am Hierscht. Mech géif interesséieren, ob do Preparatiounen elo scho lafen, wou dann, ech wëll mol soen, déi méi grouss Regierung och drun bedeelegt ass. Also war dat Sujet beim Regierungsrot? Dat ass déi éischt Fro, well jo elo eng Paus kënnt. Dir hutt jo wahrscheinlech och matkritt, datt déi CGFP elo nach eng Kéier sech geäussert huet, e bëssen kämpferesch, fir et esou transparent wéi méiglech ze gestalten. Déi zweet Fro, déi ech hätt, ës nach emol, awer im Kontext vun den 61 Milliounen Euro vun der Caritas, déi verschwonnen sinn. Und zwar, mir haten elo virun eng, virun enger kuerzer Zäit eigentlech eng Reform gehat vum Veräinsgesetz, wou et ënner anerem ëm Konditiounen fir Fondatiounen, ASBLen geet, wat hir Buchführung ugeet. Do géif mech interesséieren, ob deen, Dote Volet an och déi Fro van der Gouvernance bei ASBLen an bei Fondatiounen, ob déi elo nach eng Kéier op de Leescht geholl gin, also ob déi Regierung do Bedarf gesäit, fir dat Gesetz nach emol méi genau ze kucken, ob et duergeet oder net.
Zur éischter Fro hu mer nach net décidéiert, wéi mer déi Debatt ronderëm d'Pensiounen gestalten. Mir wäerten awer an den nächsten Deeg, also am Summer, wäerte mer nach kucken, wéi mer dat organiséieren, well ech wëll nach eng Kéier soen, datt ech mengen, datt een déi Debatt op eng roueg, iwwerlueten Aart a Weis muss féieren. Mir wëssen alleguerten, datt mer méi al ginn, Gott sei Dank, datt mer also vill méi Joren eng Pensioun kréien, wéi dat fréier de Fall war, an datt also do e Problème de financement à moyen et à long terme entsteet. Dat ass am Fong de Punkt. Et ass en echten Défi fir all europäesch Gesellschaft, wann ee weess, datt Leit 30, 40 Joer an der Pensioun sinn, 30, 40 Joer schaffen, dann ass dat anescht wéi fréier, wou se dräi Joer an der Pensioun waren an dann déi meescht gestuerwe sinn. Dat ass jo am Fong, firwat mer iwwerhat driwwer diskutéieren an ech sinn frou dat de Conseil économique et social elo seng Avisë geschriwwen huet. Dat ass zwar leider net een Avis, mee zwee Avis'en, mee déi muss een elo am Detail liesen. Dat wäert ech och an der Summervakanz maachen. Dat ass eng gutt Grondlag fir ze diskutéieren an da soll jiddweree sech an deen Débat abréngen an da kucke mer um Enn vun deem Débat wat mer maachen. Wat ech hoffen a wënschen, dat ass och do e respektvollen Debat ass en Debat tëschent Mënschen, déi e Problem gesinn, en Défi gesinn an dann sichen do Léisungen derzou. An do ass do net deen ee Recht an deen aneren net Recht huet. Et huet mech ëmmer gestéiert, wann ee fënnt deen aneren dee wär am Onrecht. Et muss een, an dat ass d'Stärkt an de Räichtum vun eiser Demokratie, an ech fannen, datt d'Lëtzebuerger Demokratie, an ech hunn dat och déi leschte puer Méint erlieft, eigentlech gutt fonctionnéiert. Ech hunn ëmmer Fonnt, datt an deene leschte Méint och d'Oppositioun eis respektvoll behandelt huet, an ech hoffen, datt mir si och respektvoll behandelt huet an enger Gesellschaft, an enger Demokratie. Dat ass jo den Ënnerscheed zu enger Diktatur, gëtt et net eng Meenung, et gi vill Meenungen. Och d'Kompromëss Fäegkeet gehéiert zur Demokratie, déi verschidde Länner ronderëm eis net esou gewinnt sinn. Mir si se gewinnt an ech géing hoffen, datt och op dësem schwierege Sujet, wou et net eng Meenung gëtt, mer e respektvollen Diskussioun kënne féieren. Zur Zur der Verontreiung vu Gelder bei der Caritas wëll ech dräi, véier Saache soen. Dir, Madamm Kurschat, hutt dat scho bei der Chamber héieren. Ech maachen och net hei de ganze Point vun der Chamber. Ech wëll nach eng Kéier soen, heibannen och, an och déi, déi eis nokucken, datt d'Caritas net de Staat ass, datt bäim Staat keng Verontreiung vu Sue waren, mee bei enger ONG, an eng ONG heescht net Regierungsorganisatioun, do ass de Staat also net dran. Zweetens, d'Caritas ass wéi anerer en Déngschtleeschtungsprestataire fir de Staat. E gëtt ugestallt vum Staat fir verschidde Saachen ze maachen, wéi zum Beispill d'Flüchtlingsstrukturen oder d'Strukture fir Obdachloser, sech do drëm ze bekëmmern an duerfir kritt en, schéckt en eng Rechnung an déi kritt en bezuelt. Drëtte Punkt ass, Déi 60 Milliounen, vun deenen do Rieds geet, dat sinn net staatlech Suen. D'Caritas kritt vum Staat pro Joer fir séi Aufgaben auszefëllen ronn 45 Milliounen an dëst Joer si réischt 21 Millioune fir Déngschtleeschtunge bezuelt ginn, Déngschtleeschtungen déi och erbruet gi sinn. Dat heescht de Gros vun deenen dote Sue kommen net vum Staat, respektiv kommen aus Kreditlinnen déi d'Caritas mat de Banken ofgemaach huet. Och domatter huet de Staat Näischt ze doen. De Staat, an do kommen ech méi zu der Äntwert op Är Fro, de Staat kontrolléiert, wou déi Suen higeen, well e gesäit jo, ob déi Déngschtleeschtung prestéiert gëtt. Wann e seet, bekëmmert Iech ëm dee Foyer, wou Obdachloser sinn, da kritt e jo eng Géigeleeschtung. An de Staat bezilt Avancë vun op ee Mount oder dräi Méint. An déi Infraktioune schénge geschitt ze sinn am éischten Hallefjoer dëst Joer. Déi 21 Milliounen, déi mir elo bis elo bezuelt hunn, do sinn och Géigeleeschtungen entstanen. An d'staatlech Sue kënnten also just sech betreffen op déi lescht Avance, déi bezuelt ginn ass a vläicht wou keng Géigeleeschtung bis elo entstanen ass. De Staat wäert déi Suen zrëckfuerderen. De Staat huet decidéiert, d'Regierung huet decidéiert, datt keen eenzegen Euro un d'Caritas wäert fléissen, bis Kloerheet besteet, wou a wéi déi Sue geréiert ginn, wéi déi intern Gouvernance vun der Caritas ass. D'Caritas huet selwer gesot, si hätt Reserven, fir e bëssen iwwer d'Ronnen ze kommen. D'Caritas muss dat doten intern klären. Eise Souci ass et, datt an der Zukunft déi Servicer, déi de Staat bäi der Caritas oder bäi anere freet, datt déi och realiséiert ginn. Dat heescht, datt och no de Flüchtlingen, den Obdachlosen, de Kanner, de Mineurs non accompagnés et autres, datt ee sech ëm déi och bekëmmert. An dat, dat wäerte mer kucken ze maachen. Jo, d'Gouvernance muss vläicht en général bäi den ASBLen iwwerkuckt ginn, mee ech wëll och elo net e Generalverdacht géingt all d'ASBLen hei an de Wee setzen. Dat war och net Är Fro. Mee d'Gouvernance muss een ëmmer erëm kucken, muss een och d'Compliance-Regele kucken, wéi vill Ënnerschrëfte brauch ee, waren déi Ënnerschrëften drop. Ech kann Iech net dat am Fall vun der Caritas soen. Wann ee Leit huet, déi eng Infraktioun wëlle maachen, wann ee Fraudeuren huet, wann ee Gangsteren huet, do kënnen déi beschte Reegelen dat net alles evitéieren. Mee nach muss ee kucken, datt déi Reegele besser ginn. A mir mussen och kucken, inwiefern de Staat dat den Organisatioune ka virschreiwen. Mee et ass kloer, datt, wat d'Caritas ubelaangt, mir der Caritas keng Sue méi wäerten iwwerweisen. A wa mer Suen iwwerweise fir déi Aktivitéiten, da wäerte mer do derniewent e Finanzkontroller oder en änleche Mechanismus hunn, dee kuckt, datt all Euro, dee mer iwwerweisen, wat Steiergelder sinn, och do ukënnt, wou e muss ukommen, nämlech bei deene Schwaachsten an eiser Gesellschaft.
Dat heescht, fir Iech wier et och ok, wann d'Caritas als Organisatioun net géif iwwerliewen, soulaang d'Aktivitéite géife weidergefouert ginn, eventuell vun engem anere Prestataire?
D'Caritas huet en décke Problem a si muss dee Problem léisen. Si muss intern kucken, wat schifgelaf ass, niewent der Police an der Justiz. Si muss mat de Banke schwätzen, wa si Kreditter opgeholl huet, mat deene mir guer näischt ze doen hunn. Ech wëll hei nach eng Kéier ënnersträichen, De Stat huet mat deene Kreditlinnen näischt ze doen. Dat ass net dem Stat seng Aufgab. Dat ass net dem Stat säin Defi. Staat säin Defi ass ze kucken, datt déi Aktivitéite lafen, an de Staat mécht dat mat deem oder deenen, déi déi Déngschtleeschtunge kënnen erbréngen. An d'Caritas selwer muss kucken, wéi se hir Zukunft gesäit. An ech mengen, do stelle sech ganz vill Froen, dat wësse si och selwer. Merci. An dat kann och heeschen, datt mer dat mat anere musse maachen. Mee dat muss een ad hoc gesinn, well de Stat huet eng ganz ënnerschi-, eng ganz breet Zuel vun Aktivitéiten, déi e mat Organisatiounen wéi der Caritas mécht. Voilà, Merci villmools. Da wënschen ech e schéine Summer. Mee Äert Zougangsrecht zur Informatioun besteet och. wärend dem Summer, dat heescht wann och op europäeschem Plang Saache kommen, och an deene Gespréicher, déi méi Enn August stattfannen, da wäerten ech selbstverständlech doriwwer um Lafenden halen. Also schéine Summer a bis geschwënn. Merci villmools.